Ber tutwal lutuwa, an labeja gunya Julius, an latin wu, an tini an atamo ni omyero an abin kong atit bene. Gin ango ma nano winyo rem i cwinya? Ki nenona, kite an atye ka neno kede ce jemi mukene. Weko an tye nano mire an an alok kong i lok macek. Tutwalle ma luke ki lok ma kombeddi nywere nywere ma tye ka timme i kin. luditewa ma gin aye rwodiwa. Komedi dong ka pe dong ineno momot lokki dong tye ka cito dong koni mwaka ba mwaka dong koni bino acel cito acita ki nang nang i aryo gin ma ocakke ki lok ma ineno pa kit pa dano.

lok i enone-ni. Ka kenyo en aye an tyen an abino iye. Dano mapol gukati gulok iye ludirowa muteggi gitye i lokki kare mukene waneno video nongo winyo o ngadi gigo o ngadi ma tye ka timo gin kene ngadi ma tye ka timo gin kene ci An tin atamo ni myero an abin atit kita gini enoni kun bene tye ka kelo kwede peko meda meda i kom peko i Acholi. Ci ka wan ma wan lutinoni eni wabedo waneno ludito pok keko kit enoni ma kun bene caa-ni gin dong oo ka mo marac ma dong pe dong larre. ci wabedo watamo ni wan wan dong otime nining naka yang lweny ka tye i kin lutino titino ci ludiro bino e wun wucung wucung cung cung cung nga ma labal nga ma labal ci giteko kin dano ludiro miyo pwony lutino cito man ni eni watim nining An awaco mere ka maleng ni, Taki in i leb Acholi, taki in Acholi, you must be interested me neno ni lokki eni ocobbe. Wek wan omedi ki wot anyim. Jemi ma mitowa, cawa ma mitowa, ki jemi ma mitowa, dwong dwong mo ma dong konyo bebe pe. Wan pe otwero bedo ka dwelling i lok acel. For how long? Man gin eni myero omedde opok omedde mere ki poko kin acwali kumeno pok med kin acwali kumeno pok kin acwali kombeddi gini tye ka donyo tye ka poko wa kin dano wa lurem ineno wa i whatsapp group ah wun wun jo pa angagi eh wun jo pa angagi eh wun jo pa angagi eno kom lok kikome ma tye

Ti malit ba ka kumeri cani ginu mo otime ma mito cik acoli lutino myero oring kwene. Kejawa ka giringo gibino bot ladit mo wai wun wun man in eni in lok ka kwoni wan po twero cobone in in cet cet cet cet bot kakani ca. O in kono cet ka moni ka ca. O in kono cet ka moni ka ca. Ibi bedo kiti enone ni Pe timme kit enoni, ci oweko omyero obed i mitiwa macalo Acholi me neno ni lok ma en ma koni lacen ca kombeddi bino woko ka maleng ma tye ka poko kin rwodiwa-ni lok eni gicop woko ma giket tek, dano weng oket tek, ludito dini, lutela ma kiyerogi ayera, lutela pa gamente, wa jei muteggi, wa kweri ki kweri ki kweriwa ma pud komgi tye. Gin weng obin kacelu. Ludito wa calo eh, Chief Justice gi, Chief Amoy gi, Ladiro Tunu gi, eh, Mao gi, wan ote ki ludito mo Professor Mwaka gi, dano pud tye. Pingo gini wan oye me medo kit enu ni mede gi camowa, camowa, camowa, camowa, camowa, ci diki maca. Yer dong bino goyowa dong en aye kite dong otim wa ni goyo toke last ni. Wabi poke wa o wa kwene. Mene la peny ma ana te keri tin. Mene eno ni piloke dong yo ma tye ka nget rwodi ego ni. Wuna ye lubal, lubal bene ti nget rwodi ba. Man gino dong kweyo.

Eh! Teru wa kwene lutwa. Kun bedi cawa ni jami ma tye acamo kakawa dwong ata. Can tye kenyo. Eh? Tim mogo ma dong tim malik tye atimme kun bedi kin gang. Eh? Guidance peke. Lutela mo minu do ki jami eni me dog ot ki dog gangi kun bedi cani peke. rec cako top ki wiye ka duk i kome dano onyoko weng kumene ca ngat mo ma myero keme ki lok pe o gin eni koni man en ka iloko iye koni wai in yung gin pa ngadigi ka iloko iye wai in koni an pa acoli ma an ni eni an pa acoli kakana aye dong en acoli eno Ci ka dong culu ket oko, wan weng oket oko ya. Ngatu mo ma iloyo peke. Meno aye mere gin omyero obed ka maleng te dyel. Wun odong kweyo, wun odong kweyo ni eni ka weng, ka weng, ka weng. Mitiwu ngo? Giwiliwu ki ciling adi dong? Mitiwu ngo mono? Dano eni dong opokke wunu weng, wun dong odong dong, wun dong odong i lobo kany dong odong dong ka timo ngo? Awaka wubedo kwene ka kakane oketo? Awaka ni bedo kwene? Waribbe, ribbe, ribbe, ribbe, ribbe. En adong acoli cero ka ribbe ni gin okene bino ko. Bedo calo wa gin mo ki bolo mere ki ocenne dok ki bolo mere abolo ko ki kwe. Nung ibin ki rero ni nim, nung ibin ki rero ni nim, ibin rero ni nim. En gin orete ni nung igi yom nung gubedo mut nung.

So wun eni wun odong kwe eni wun lupiya wun kong icikwu ba wun kong gicikwu wun aye ope ki acoli cwinywu ka in adada ni in latin acoli ma in inge ni ripewa bikonyo wa noko liweng ci in ikume in lacak waci ni aa ladit kan rac Wara ki tyena titino ber pwony ludito. Wa a muje kany pe tye maber. In ilenge oko i kom latini eni. Kun latini aye labal. Ni en uni jami ma dano weng. En oweko acoli ongiyo oko ni ka gino moni tye pe gilingi wac loko ka maleng. wek giyub gino moni, gimedde ki wot anyim. Dok bene in ka in laraja ba, you take accountability. In we aa kany an abalo, ti myero akica, wayubu kuman. Ci otum, giwoto gicito anyim. Ero man watiko minna amina i duka acel, waminna amina. Kaka mukene kumene can ti ka neno anyim, giti ka cito acita ki progress gi.

Because ka inen ludito tye ka ye tye ka lweny, wa ilyec ka tye ka lweny ba lum aye deno can. Me ka bino ka ceng ca pong dwongo, yo me pong dwongo kati ki program mabeco. Lok me gang, toro gang, ki langat acel acel myero ocak ki idogolane. Nen ni cam mono tye, gin ango mono tye, gwana mono tye. Lutino lewu ma titino mogo tye lutino ma i gang tye ka kwo maber. Jami ni ego ni pe dok jami ma dok mito gamente. Pe dok mito ngaro mo dok a ki woko in aye icako fixing in ki kumi ki gangi ki dogola ni. Ci kum bene cani en pud dong pien dong toc madit dong tye ka caro rwodi. Jami ma piny ka eni dong weng nongo body cares.

Pien wabedo watye ka neno ni jami ni en man ma kome wor ni ca ni ibino nongo gurup moni kany dok tye ka wor wa lutela ma wan oyero ki ayera wan pe wuyer wunu ni wun wulok lok ka yo ki kene ki jami ma tye ka timme i Kampala-li keken ma mwaka ma tye ka timme i gangi wan wun wulingo weng ci iwinyo ni ka diki ma ngat moni owaco iye gin moni oo man nongo lutino. Tino matitino ategi ki ceti gin dong wubino i gin icoko gang. Wun wutye ka timo ngo? Lapenyo myero wun weng wukwong kong penyo ni an ma gimiyo twer i cinga, gimiyo opic ki twer i cinga ni an atimo ngo ki twerna i kare ma lutwa tye i gin ma kit eni? Wek an ange ni en kare ma nongo akwoko kwoko tye en aye kare ma tera myero okat iye ka maleng. Kit ka in ibicung i cait mo ni pien in igeno ni ada tye i cait eno ni cung kong dong kunu do en man in ipe kunu ipe be kany ticwu mere dong medo mac wun rwak yen ni eni ocwak mac Wan watye ka timo bal ba. Watye ka timo bal ene wan pe watye ka mito we must demand collectively ni lokki en ma tye i kin luditowa, rwodiwa ni kong dong gicop woko once and for all. Gicop woko. Wan macalo subjects wan watye ki twer me demanding ni aa oromo dong.

Ci tye kit jami mukene ma wan omyero wan obed ki miti ni ka gino moni tye ma otimme man bedo ka rii jami aye gin arac bedo ka rii jami gin mo ma rarac mo pien camo cawa camo cawa dok donyo wa ki i cwiny dano dok ngat moni obino ki awal akitane mukene dok orubo pat ngat moni dok obino dok orubo pat ngat moni dok obino dok orubo pat ci inongo pinye onywene me rac. Taa calo ceng kak. Konyowa ki ngo? Konyowa ki ngo? Dong gungano wa piny. Ciling adi adong acwelo onongo i lweny ni en ba rwot acana gin gi rwot pire. Ciling adi ma wanongo dong kumbedo can. Nen calo wa lony dong mukato ka cas. Ciling adi. Wun ni en otiko bedo rwaka awala kira ko jwi jwi jwi jwi jwi. Udong ulony mada do. Cam bedo i komwa ni kici kici kici kici kici. Ka culu kwan obino ka nyo denne ken i kin piny. Pingo? Pingo lutwa? Legana tye ni lok ni eni omyero bed gin ma tye i miti pa wan weng ni gicob amicably. luditewa wan lutino walego wa wunen dok wutam wek wulwod lokki wuromo dong do wuromo nen wa rweny nyoko ya kare me nyuto yo en aye dong en ka wun wumako wun dong wuling en i muni. Ci dong pa lwak kong anga dong obino iye? Kuc en aye gin na dong ber i loyo weng. Muduku dong pe en man lweny en na i kinwa man mere lweny mere me lweny odeni eni pe yenye. Pe yenye ma tyen lokke ber peke. Ento an awacciwu ni, ka ce lokki eni dano pe omedo cwak iye ma wan otiman ni collectively ni luditowa, ludito rwodiwa oromo ki wacimo wang joni eni ludong kweyo ni ka pe wacimo wanggi wacikogi o wun dong kaka kabedowu dong peke i Acholi. Kabedo me bedo ki cing i town cing ca weng ikweyo i kin dano ni in kabedi pe. Dano ma kite eno myero icim wangi atyer. Pien in itye ka neko gang. Cwinyi, cwinyi, cwinyi, cwinyi ma nyuto tye mere ni acwiny obed mere in conflict jwi calo in larok. Cwinyi enu in dano ma cwinyi col. Pe kong wano ko waywe kong kere kicel mo. Pe wa ywe kong kere ki cel mo. Man dong kumeri yamo moni no dong tika koro wa mano nok gitugo. Yamo moni diki tika bino ni no gitugo. Wa o kere kwene lutua. Ana bina bako doga bot wa. Atano chia. Ka ngan ma winyo chwiny pe kaka. Ma ini neno ni gini eni tia kela yela. Ka gin eni dong gubedo dong tye ka kelo ayela, tye ka medde ki balo paco abala. Ceng ca dong wacako lok me roco paco. Giroc dong ka weng. Roco paco ni pe tyen loke ni cero kom dong ka keto piny oko ata, lweny oko ata, timo gin oko ata. Pe kumenu. Paco to oko ba. Ci omyero obed mitiwa ni omyero giyub i yo maber ki woro ki mwolo. Lok ni eni pe dong lok men me lok me gong kumbedi ca ni lok me video. Pe lok me video ba. Odoko filim mo, odoko cinema. Man eni weng keli wa lawiny. Wa o ka nen joni, joni eni ki dam ni joni ripe. Joni ripe ku. Gin mo matitidi kere joni bi lweny ye mwaka dek. Naka yang inyero wa kene gitye aneke kengi. Pud dok to watye dok iye ci lokke lok malit. Dong an abino bene ki kare man me lego wan jo ni en ma wan mako video ni. Omegina ki lumegina an alego wu video ma wan ayubo ni ba wan oyubo video me konyo paco me nyuto yo me caro toc i kom jami ma tye ka timme marac kun walego ni omyero giyub. Ento an aneno video mapat pat ma oyub video luwota gin timo. Dong ka ma gin dong coyo iye lok ne inongo nongo gicoyo ko uu labeja versus ngatu moni uu kun nga versus ngatu moni in ipiyo acwali kom acwali pingo? Pingo? Dong bene ka icito ka neno video ne, pe ibi neno ni ginu mo iken ma lweny mo otime iye be tye. Pingo? Lega na enu, in ma in itye acoyo title me video ni ni enu, pingo pe in ico ngo ma tye i video enu ni? Pingo pe in icoyo gini enoni ma gitye waco i video ni eno in iketo title mogo ma bene pe tye related to ngo ma tye content ma tye i video. Dong jami ma i actually mono content wun ni eno wa luwara an atye challenging wun tin. Content ma tye i actually mono tye dong en dong zero down to lwenyi lwenyi kin dano. Eh? Is that all we can do? An I want to challenge you ni jeje mi areas dwong kong in one day kong in yo in one week use your platform ti kong ki platform ma in iti keri me cato acoli positively kwano tege lanyut mapol pa lutino ma tye timo gitimo video gi productively Negative publicity ni eni konyo wa koo. Pe konyo wa. Dano lworo wa lwora. Wa ngata i bini gangi pe ka jwi in tiko beda teto lok a jok keken. O lweny. Kono yak. Kono ngo. A nga ma kong miri ne no tiye ni mira en i bini area ni eno ne. Chini eno ni ene gina an tam ni tin kong an abina loko ye wiye wiye. Angeyo ni area ni man topic ma kira gin wayo kede man wayo ni man man red hot topic. But pe ti topic mo keken i acoli ma bedo red hot ka pe wan aye waweko doko red hot. An abino gira ki, ki woro madit alego alega ni ka kama dong onongo wun ludite wa onongo ni bal ti iye Gitimo ki yo maber jamine mukene wun ludito luneno tye ki diro ma wutimo ma wat litino bene pe ngeyo pe wuwek yo ni enoni dok bene wun ludito wa ma wutegi ma wun wumaro acholi dok wumaro kaka tutwal pe wuol ki loki eni pe wuol bene pe wukun ludito naka yam giwaco ni latinna kun gwoko gang kur. Pe wukun balli eni, bal ma pe dok ne dok onongo dok dit tutwal. Pe be iporo wa kinekgi gu. Pe iporo. Eni man jemi tye jemi ma eh, jemi me governance, jemi me administration, man jemi ma yubbe. Tena cwali ma ryek dwong ata. Kani just goyo structure keken kit amir jemi time kere, eno ni loyo wa. Ah, walanne dong ya. Walanne oromo. Oromo dong. Lawic dong mako wa do. Lawic mako wa. Waboko nining ki luwotwa. Wabedo i kin dano nining, kin rok keken nining. Man wan ogure en enu ni lwenyi enu inongo MP bene kany ki megi, kono anga bene kany ki megi.

Kit ka dong moni moni tye ma wun dong tye atele, watamu kong. Watamu ni wa itim gin en ka wan otimo nyo wagamo kuman, nyo waloko kuman. Tiki maja nongo wan certain presidents ni ning ki lutino ma tye ingewa ni. Tela me paco bedo calo ngwec i relay ba. In kare ni idiko cito ci tum mogo miyo dok batun dok i cing latin moni en dok ringo. Diko ma en dok weko eno ni en aye bedo ma nongo bedo i yo maber ki yomcwiny i yo ki woro. Kuman ba lutwa, an ape ki lok mapol, atamo ni kong an ami dwona manonok kadi ka bed ni pe apore me lok nyo me ot Acholi. Ento an dong bene dong pe dong ayero application pe acoyo me bedo Acholi ci meno aye ni dong kitwa Tye woko dong kode dina wa dna ni ka gino moni tye dong wanga ki lok iye. Ki an apwoyo wu tutwal pi latin car moni ma wun mina wek an aloko gin ma tye i cwinya. Karo ka en dong en gini ene dong no dong diki ma kela kan sani ci dong kumen mukato woko ni dong ben aneno wa koni kwok cwe ci dong ben nudo awinya gonya. Ene kuman ba an ki woro an dok ki mwolo alego ni kuc. Kuc odwogo i Acholi. Lweny mo keken mapat pat ma tye, dano kong dong oket muduku piny. Dano kong oket kalam piny. Dano kong openy lebgi ma peya lok okato. Pien ni enoni en aye gin ma obikonyowa. Ni enoni en aye gin ma obilonyo cwinywa dok obiweko wan aye a wadok i tic me ryemo can. Obuto muyu ba. Ngi eno ne ni ka pe wan oketo iye tek ma watiyo ko matek ci watye ki peko. Kere ka dong itoko ce ni nining i acoli ka wan pud tye en kumeri can man walingo i adak ngat man tye ikona ne rwako mege ka kan tuk tuk tuk tuk muranga tye ka koko tuk tuk tuk tuk ci eno ni adada ine ni Ci ling kit ka gamene nung duu nining en ci okel nining? Wa ilony ada? Walony kwo? Pe walony. An aloko man pi kakana ki pi lobona. An apwoyowu tutwal. Kong kit eno wun wubed ki Rwot.